morning welcome back to my youtube channel if you're new here please welcome so you guys today we have a very sad story of gogo vakapisirwa mota neshop at the same time and the car was at a risk of burning also a house yairara vana iri paside and she doesn't really have a clue kuti ndiani akazviita but kafungidziro karipo because gogo is uh, on barika vari pabarika yeah it's a polyga polygamous marriage so kuna mainini variko vane zvavo and then gogo vane zvavo vane mashop avo mainini vane shop yavo so gogo owns the bigger part of the properties saka nyaya iyi ndoda kuti muzvinzwire gogo vachitsanangura zvakaita mwana wangu wakatenge motika atenge motika woita sei woti motika iyi ndounze kumba mai mukange mune munhu unokona kumudhiraivhirawa munokona kuhamba ndiye haana kundipa kuti ngeyangu igare kumba ikweyo ndichinge ndauyawa kumba yemai ndodini ndoshandisa wanini musi uyu fafriday dzakumawani usiku ndopandakati ndakarara ndochinonzwa kuti du eh, chii chiri kuti du chiri pari ndopinda ndinonzwa du futi uchapinda kechipiri ndobva ndamuka ndovhura windo ah ndosvika yobaka ndorumba ndobuda pamutasa saidi ipapo panga paine imba panga zveyakakana zvegaraji ranga rakarembana neimba inorare vana ndobva ndarumba kuenda kovhurire vana vana vobuda ndorumba kuenda kotarisa kuti motika chaiti kuti motika yabaka sei motika ndandopamodika ndakatenderera paipishezve ndakatenderera kudai ndobva ndaona pakadini pakawaridzwa mazipo
This shows kuti munhu uyu akaita izvi anga agara akatoplana dhiri rake kudhara hanti munozviona kutowaridza maplastic kuita sei uye akapinda sei munhu wekutoziva munhuofako mwoto wosimuka motikari yakabaka zvinorwadza kuda kuzimura kuda kurasira mavhu kuda kuti tichere mvura takaitadza kusvikira motika yakuende kuti yakutopera ndepakati pai motika yakupera wachofana vanhu vanogara kumusoro iyo zikazumbira dengende uye aine makii muvhure mushopu mushopu mune chiri kuputika munoitisa kuti munei mune mwoto ndokubva tasiya mwoto uya kusiye kubva kumba uku pakati pakati refuke parefu kuende kushopu tobva tasongo toya tokwidza kuenda kushop kusvika kushop shop yatozara zvatopere kutsva zviro mukati munhu wakasvika kuti dududududu kudoenge painge pawindo wobva avhura avhura wopfaidzirevene nepetiri mukati umu wobasire moto Saka takabati pakaenda peturu pakasha zvekuti mwoto wakamuruka kupeti kudhure siringi kudhure mazenge masagasa pamusoro apo kubva paita buri pese ipapo anhu vakauya vakandibatsira vakandibatsira vakati kubatsira kutodzime moto haya kuti manga muchine chiro kubatsira kudzime moto kuti Dangani shop ingasare half ya hapana kuti ndinotofungira zvangu kuti ndingati ndiyani hwanga huri husiku pfungwa ingandodaro ngokurwadzira kuti handi hasi ndinhingi hasi ndinhingi but hazvishandi chiri ngokuti handina kumuona inini handina noizi nemunhu handina vanondiziva vese vanoziva kuti munhu uno unoswera achiita mabasa akwe uri kuchipere kwake kwehuku ndinoita zvehuku kumunda gadheni hazvekuenda pasuva pomunhu Handina kuzondwa hako mukugara ngokuti ukaona munhu auya kukupishira pane zvaanonge azonda kwauri kuti nditi kurwadziwa ngemotika kuti wakauye kuisa motika pamba pamake ndinodaroko ngokuti ndinoshanda mutanano muri kuretu ndinoshanda yanga iri yemurume kudai shop murume wakashaika wanga aine mashopu two Aiti imwe iri kusukururera iyo imwe iri panapa apa saka shop hombe yanda yairika yairona yakapuwa inini ndina barika pane barika yakapuwa yakapuwa inini vainotopuwa shop dako yaidara iyo saka mwega mwaringira munasa kuona kuti kuti ndati ndine barika barika munasai kupaona ipapo hakuna nokumbowirirana ba

zvakatowandisa nemandiri amweni akaita kubatana kuite kuite concrete kubatana kudai kutotora mwe ikandire kubhini dai zuro ndobva taitedza aichikora kaisa kubhini jai a ah, ah, motikari hapasisina tarisiro zvakatodarika with my two cents inini i honestly feel like pakaitika jealous pakaitika godo pakaitika kurwadziwa because munhu akapisa mota neshop munhu akange akatozvironga kuti nda kuzviita because iwewe if you are in a normal state yekuti youare just a person how can you just come and ban shop yemwe munhu nemota yemwe munhu zvikuratidza kuti ruvengo urwu rwakatobva deep down vana ava its either pane zvavakatomboitirana kana kuti pane, eh, pane something chakaitika in between because haungomuke iwewe wotodecide kupisa shop yemunhu nemota its either unenge une bundu pamwoyo pako regodo chairo rinenge rakatokugara neutsinye unenge wakakugara because property chinji zvino mota neshop imagine guys this is so sad